Ijoollee haamilee booda akkamitti qaban? Mucaan nan ajjeesa jechaa nan qabin. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirra jirtu kabajamtoota hordoftoota daawwattu kan bakkuma jirtanitti nageenya keenya laggeen fi gaarreen kan taa'uura isin haadha kuusin jecha akkami naga qabdanii akka isin naga qabdan abdii seerraa qaba. Abdallaa kunoo maaliif Abdallaa biraa fagaattee warra naan jettan Abdallaa biraan fagaanne jidduudhaan deenya kana liinaa laatittu jechuudha xiqqishoo fayyaan harka rabbii jirti viidiyoo irraa marreen dachaas kan jedhii isinaan jetteeti dhimma biraatti dabarree. waa'ee Toofiqootii fi waa'ee ayyaantu sanii dabarree jechuudha sanitti jirra malee Abdallaadhaas hin daganne kaameerumaan waraabutti hin jirre malee biraan jira jechuudha waa silaa biraan jira kunoo yaani akkuma beektan gaala galee haala taa'u jira sanii jechaa hoo anis gaa irraan fagaanne waan biraattis hojjechaa tumaan waan biraa hojjechaa tumaan isa birallee dhufee tuma taa'aa gaa isin fuula kaameeraa irraa hin Abdallaa xiqqishoo liinaan dhiise firraa viidiyoo irraa marinaan jennaan irraa maruu dhiisee tumaan xiqqishoo isinirraa Ka- Fuula kaameraa ilaa miliqse malee Abdallaa fayyaa qaba. Eh, Alhamdulillah egaa kunoo akka beektan gaasuma taa'u jira. Har'aan tan ammoo eh, obboleessi keenya balloonis le- balloo fi fatiyaan faan illee jechuudha. Eh, Sheeka finnee dhufnaatiitii fuudhii mana galchii naan jaani. Eh, Akkasittiin gaanilleen eh, har'aan tanaaf fuudheetiin mana galcha jee bira dhufee egaa yoo inni eh, hayyamuu godhatu illee gartee fuudheetiin dirqiin illee haa ta'u. Naan jaani illee fuudheetiin galchaa kunoo har'a. akkuma beekamu gaa uffata illee irraa jijjiireetiin jira kofoodhaas irraa jijjiiree qamisa illee kunoo qaama illee irraa argeetiin jira irraan tana har'a akka duraaniitii miti jechuudha kunoo waa hunda godheetumaan gaa biyyuma tana keessatti deebi malee akka biraa nagee qabaa har'aan tana akka duraaniitii miti xiqqishoon hayyamee kunoo dhiqatee jira guyyaa kanaa dirqitti irraa dhiqee jechuudha gaa ammaas biyya keessanuma kan galata malee saniif gaa daawwattoota keenya gaggaalee fi gaggaarii ammaan tana gaa sheekni dhufu jira waan ta'eef anis fuudheetiin galcha har'aan tana asittiin dhiisu maaliif osoo sheekni hin dhufneen duratti fuudhee mana galchuudhaan qaba booda gizee isaan dhufan asitti immaas dirqidhaan mushaakilatti oolurra nama biraa tokkollee hin dhaga'uutiti atummaan kootu mana galchinaan jette linaani saniifiin sossobee fuudhee galchuu deema.

Saniifin jechuudha dirqidhaan fuudhee firraa eegaan ol naqe booda balloon faan achumatti kalaas firraa naqe baase alumatti itti dhiisee hanga sidhunu naan jaane wanna godhee
Kalaas gaa wanni goonu hin jiru kunno qaalii keessan goone nuti mana deebisaadhaa nun jettanii manattis deebisnee manallee nuuf hin taa'u ilkeen nu nyaataa nu tumaa nun dhiisu sanirraa kan ka'e Kalas aluma deebisi jeeniif irraa alagga baase maaliif jennaan ilmoo tana yoo kana amma akka tasaa waa godhu tahe gaafa Mubaarak ma biran dhaqin? Mubaarak ga biran dhaqin ayaa tamam deem tawadhu Biran dhaqin malee taphadhu.
akka tasaa jechu yoonii fi mucaa kana waa godhee miidhe booda fayyuun isaan hin oolu namni hin fayyine hin jiru booddee ni sheenawa Maaliif irraa nan dhoorkinaadhaa yeroo san jee waan sheenoof jecha namni hin sheenoynu hin jiru. Sanumaafuu gaafirraa nu kalaas waan goonu hin qabnu achuma deebisne mee dachaas gabbeetiin laalaatii irraa fixi mee iyyee. Biran dhageen garuu ayyaa.
Biran dhaqa mucaan deebisa.
Mucaan akka jalan deebitti himi. Ayyee. Akkas egaa daawwattoota keenya jechuudha kunoo eh, hanga bal'oo hinfaan sheeka fidanii dhufan takkatti duraan manatti ol nagatiin as kaa'aa jeetiin ka'ee firraa haaluma saniin bira ta'a malee waan takka illee waan hin godhu hin jirtu jechuudha. Asitti yoon ol dhageessu kunoo akkanatti maatii jeeqaa agartanii gaa duraan carraa kana yoo manni xiqqishoon illee waan na jee jeetiin hidhuun fedhee akkanattis hidhuu waan taatu namni tokko jechuudha nama tokko gartee miti kophatti ni dhiyootte na harkaa utaalee fa'aa reefuun tanaa maskoota dhee maskoonni jechuudha akka malee godhee ta'e saniifu maa jala dheeyte maa jala dheeyte maa bira dheeyte biraan dhageessin hin jenne Dabbaasee dhufaa miisamee. akkasi daawwattoota keenya saniifuu jechuudha inshaallah hanga sheekni faan dhufan takkatti jechuudha achumaan bira ta'a saniifuu hanga viidiyoo biraa qabannee ol deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakatuh